Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый инде. Менә кабат ял көннәре җитте, без һәрвакыттагыча авылга йөгерәбез. Бүген шимбә көн. Э, Җомга көн кич белән кайта идек башка вакытта, бүген менә шулай туры килде инде безгә, шимбә көнне кайтырга насыйп булды. Заказларны да алып, э, иркенләп бик күп коробкалар төяп дигәндәй алга юл тоттык. Май ае үзегез беләсез, эш күп чак, барысына да өлгерергә кирәк. Заказларны да өләшеп үтерергә кирәк миңа фаберлик заказларын. Гомумән алганда бакчада да эшләп өлгерергә кирәк шушы бер көн эчендә бар эшне дә эшләп тиз генә инде яңадан яңа көчләр белән инде Казанга китәсе була инде. Менә Имәнкиске авылына җиттек, күп калмады. Минем авылым ерак түгел, 8 километр гына Имәнкискәдән. Тиздән Аллаһ теләсә кайтып та җитербез. Май аенда бигрәк матур инде, әйеме? Шундый яшеллек, яфраклар дигәндәй, э, алма агачлар утыра инде көннәрдәдер анана чәчәкләре күренә. Бик матур. Аруча камы буенда инде бигрәк матур камы күренеп тора.

Күп калмады, менә инде кайтта җитеп утырабыз. Минем авылым Кече елга. Икенче урамда урнашкан инде Тукай урамы дип атала безнең урам. Әйткәнем бардырмы юктырмы инде, менә шушы урамда, минем туган урамымда Матур көннәрне күрергә насыйп булды әле тагын, ялларны күрергә. Аллага шөкер, кайтып җитеп утырабыз. Абыйларым кайт, кайтып утырган инде монда машиналары күренә. Аллага шөкер кайтып җиттек. Менә коробкаларны ача да башладым. Инде кайтканда ук э, кешеләрнекен аерым бирергә туры килде заказларын алып. Барсын да күрсәтә алмыйм инде сезгә хәзер. Бер коробка һәм тагын ниндидер заказларны инде ансы кешене, кешегә бирергә туры килде. Күпме калды, шул кадәр калды. Хәзер тиз генә. Хәзер утны кабызыйк әле. Монсын кабызыйк инде. Һәм менә утны кабызабыз да кара була безнең белән. Карагыз әле, шундый матурлы күренә бит. Безнең тәрәздән. Ой, бигрәк матур инде. Алма агачның чәчәкләре. Хәзер, хәзер мин сезгә барысын да күрсәтәм, кызлар. Нәрсә генә юк монда бу юлы. Тиз генә мин сезгә э, өр-яңа чыккан әйберләрне күрсәтеп китәсем килә. Э, барысы турында да сөйләп тормыйм, чөнки инде мин бик күп тапкыр сөйләгәнем бар сезгә. Менә монда безнең шундый сабыннар чыкты. Исләре, кызлар, монда карбыз белән э, кавын исе килә торган менә шундый сабынайымы. Икенчесе аның ананасыныкы менә шундый. Шунда матур төсләр бүлеккә дә шәп булса инде безнең корлыган белән. Һәм тагын ә маракуй, ә юк маракуй түгел, бу безнең манго белән папайя дигән булсын. Менә шундый королевский парфюм заказ бирдем инде үземә. Бу инде француз парфюмер ясаган, алдагысы итальянскийны алган идем. Менә бу э, бик ошады, бик стойкий шундый исе. озакка җитә торган. Ярар, карарбыз, ничек булыр. Менә шундый э, половниклар, бакырышлар заказ бирделәр әле миңа. Менә инде ничә тапкыр алалар. Һәм менә шундый чипсы. Бу инде безнең котлетлар пешергәндә бик уңайлы инде. Э, шампуньнар, гель для душылар инде безнең менә шундый. Карагыз әле шунда. Карбыз белән кавын тәме килә монысыннан да исе килә инде. Шәп. Так, монсы безнең плитә юа торган, шампуньнар, мужской, мондый, э, без инде теш чистарта торган, менә бу шулай ук новинкадан күрсәтеп кенә китәм сезгә. Бу розовый төстәге тоз белән дигән инде, бу кариестан саклый торган. Яңа чыккан. Һәм тагын берәү бар иде безнең, ә менә бусы яшел төстәгесе инде. Бу инде отбеливание дигән шулай ук ниндидер япон сериясе, ялгышмасам. Шундый теш пастасы. Монда инде балаларга да бар. Һәм менә шундый салфеткалар алдым, бусын иремә алдым инде. машина юарга кирәк дигән иде һәм шулай ук очистителен дә сорады инде аның монысы семь в одном дигән топларын да бетерә икән бу машинаның теге интерьерын да чистарта икән бик әйбәт дип әйттеләр прокладкалар кызлар безнең акция белән бара бу юлы бик арзан шуңа күрә менә алып калсагыз бик әйбәт инде кемгә скидкалар кирәк мөрәҗәгать итегез номерларым барысы да язылган минем каналымда һәм шулай ук мин э, ссылкамны да калдырып китәм комментарийга менә Кирәк булса, бик зур акция менә шушы прокладкаларга. Гомумән алганда продукция 1000 сумнан алганда инде 20 процент ташлама белән бара. Пункт выдачаларга, почталарга җибәрергә мөмкинлек бар. Шулай ук менә бүләккә алдым кайберләрен инде, менә бу нәрсә генә юк инде, барысы турында да төгәл итеп теге хәрбесенә тукталып үтмим, чөнки бик күп видеоларда инде барсы турында да сөйләгәнем бар. Менә шундый э, матур һәм зур заказ булды бу минем. Аеруча менә әйтәсем килә, менә бүләк җыйганда да менә набор итеп җыярга була ме шундый менә пакетигын да аерым алырга була ә, мин һәрвакыт менә кунакка барсам да шундый бүләкләр белән йөрергә яратам инде хәзер бит инде кеше конфетлар ашамый конфет урынына менә шундый пакетикка саласыз да берәр нинди менә бу юлы инде менә шундый э, туган көнгә барам икән инде берәр ир егетнең яисә берәр ир туганымның хатын кыз туганымның мин инде шундый менә берәр фаберлик пакетын алам инде яисә башка төрле шундый подарочный наборлар эшләргә яратам инде менә теш пасталары куясызмы санда шампунь куясызмы менә бик җайлы инде Бигрәк матур инде, әйме. Бусы бурыч. Кичәбездә чокы казыбызда салабыз да кызым менә тегенә иге салып кына калдырабыз да. Менә менә буны ясына ки. Аның бит җирен казымыйбыз, казыбыз салмыйбыз тагын тегене шулай ук.

Рәхәт инде авылда тыныч, Казандагы шикелле гөрләү юк, машиналар тызды-бызды җөгермиләр, шулай йөрисең рәхәтләнеп тынычлыкта. Менә бакчада бигрәк рәхәт инде аеруча менә бу кура җиләкләре шундый матур булып торалар, ямь-яшел булып үсеп утыралар. Безнең инде алма агачлар күп. Картаеп бетсә дә инде яртысы, әзмәс булса да алмалар була. Аеруча менә шушы золотой китайка дип әйтәбез инде без аңа. Шушы тәмле алма агачка карагыз әле сез оппак булган чәчәкләре галәмәт. Матурлык.

Ничек кенә тыныч булса да, барыбер кайтырга вакыт җитә. Шәһәргә кайтырга, җыенырга, эшкә дигәндәй. Менә шулай. Кайтканда шайттереп шатланып кайтасың да, китәргә дә кирәк була. Минем ничектер ялларым бик тиз үтеп китә, дуслар. Сезнең ничектер белмим. Сезнең дә шулаймы? Бик тиз үтә, сизми дә калам мин ял көннәремне. Менә шуның белән шул. Минем яллар турында әз генә шундый обзор булды сезгә. Рәхмәт. Минем белән калыгыз. Алга таба да аралашып, шулай иттереп обзорлар ясап торырбыз Аллаһ теләсә.